ביז דא קומט צו גיין, דא איז רואיג, וועל איך אייך קענען דערציילן. אלע זענען אנגעגאנגען, יע, יע. די דייטשן זענען געקומען אין ווילנע, די מלחמה האט זיך אנגעהויבן דעם צוויי און צוואנציגסטן יוני איין און פֿערציק, די נאכט פון דריי און צוואנציגסטן אויפן פֿיר און צוואַנציקסטן יוני זענען שוין די דייטשן געווען אין ווילנע. ווען זיי זענען געקומען האט זיך אנגעהויבן פארשידענע פארפאלגונגען פון אידן, און איך וועל וועגן דעם רעדן מער אין מוזיי ווען איך וועל אייך ווייזן דאקומענטן, און דא וויל איך אייך זאגן, מען האט, אידן האבן געקלערט אז ווען זיי וועלן, אז ס'וועט זיין א געטא, אין דער צייט איז שוין געווען א געטא אין ווארשע, אין ווארשע אין דער צייט, אין איין און פערציגסטן יאר האט מען נאך ניט אומגעבראכט אזויפיל אידן, עס איז געווען געוויסע באציאונגען פארשטייט זיך געווען שרעקליכע, אבער דעס מען האט די אידן ניט אומגעבראכט. פאר דעם ווען מען איז אריין אין געטא האט יעדער איינער געקענט קומען רויבן וואס עס איז אין די הייזער, מען האט געקענט, מען האט געשלעפט מענטשן צו דער ארבעט,

און ניט יעדער וועט קענען קומען רויבן, ווייל אלצינס אין שטאט האט מען ניט געטארט גיין אויף די טראטוארן, מ'האט געדארפט גיין דארט מ'פארט, מ'האט ניט געטארט זיך באנוצן מיטן טראנספארט, מ'האט ניט געטארט קויפן אין די קראמען, נאר אין געוויסע קראמען, מ'האט ניט געטארט זיין אויפן מארק גיין. און אין ווילנע איז געווען פארשידענע פראיעקטן וואו צו מאכן א געטא. איינער פון די פראיעקטן איז געווען אין ווילניוס, דאס איז א ראיאן פון הינטער ווילנע, אבער דארטן האבן געלעבט פאליאקן און ליטווינער, און באשלאסן האט מען צו מאכן דעם געטא אין צענטער פון שטאט.

און דאס איז געווען און ס'איז געווען גאנץ שמוציג מוז איך אייך זאגן, היסטערי דא איז נישט ריין, דא איז געווען שמוץ, ריר איז טאקע געווען, דא איז געווען, און מ'האט באשלאסן, די די דייטשן האבן באשלאסן צו מאכן דעם געטא אין דעם ארט, אין גע אין דעם ערשטן סעפטעמבער האט מען אויף צור גלעזער גאס, וואס איז פארבונדן מיט ברייטע גאס, האט מען געפונען א טעיפ אויף דייטשישן זעלנער, מ'האט געזאגט אז די אידן האבן אים דערהארגעט, און פון די אלע געסלעך האט מען ארויסגעפירט פיר טויזנט מאן כדי. צו באפרייען דעם ארט פאר דעם געטא. אגב האט מען מיר דא געשטעלט א פראגע, איך וויל אייך זאגן, איר וועט ליינען, איך זאג די ברייטע גאס, יא, אז איר וועט גיין אין שטאט איז רופט זיך די דזשוי, די דזשוי דאס איז די גרעסע גאס,

צו די אידן, פארשידענע אין גאנץ שטאט, און מען האט געמאלדן אז זיי האבן א האלבע שעה צייט, און אין משך פון די האלבע שעה צייט קענען זיי אויפקלייבן די זאכן וואס זיי קענען מיט זיך טראגן, און מען דארף גיין אין געטא. אין ווילנע זענען געשאפן געווארן צוויי געטאס, דאס איז דער קליינער געטא ווי מיר האבן גערופן, וועלכער איז געווען ווייניגער ווי צוויי חדשים, און דער גרויסער געטא, מיר וועלן זען די גאסן, צעטיילט איז דאס מיט דייטשישע גאס, מען האט ווען מען איז געקומען אין למשל אין יעדע שטאט האבן זיי אנדערש געמאכט, אין קאוונע, איר וועט זען אין קאוונע האט מען געגעבן א חודש צייט, מ'האט געוואוסט וואס איז דער געטא, און מ'האט ערלויבט צו בייטן זיך מיט וואוינונגען, צו בייטן זיך מיט מעבל, מ'האט געקענט אפילו פירן אויף א וואגן אין ווילניץ געווען א האלב שעה. דאס הייסט נישט אז אין משך פון האלב שעה איז מען דערגאנגען, ווייל פון ווייט איז מען געגאנגען, מענטשן האבן געשלעפט אויף זיך די זאכן, וויסטע אז מיר גייען אמאל אין קראום אדער דוכצעך אונז אבער אויף מעק אז עס איז לייכט מען קיפט אסאך און דער סוף איז אז מיר גיי שוין צו שטוב צו דערפ אייב מען האט ניט קיין מאשין צו פירן אז סי גאנץ שווער מענטשן האבן געווארפן די זאכן אויפן וועג איך האב געלעבט אנטקעגן געטא איך וועל אייך ווייזן איז געדענק איך ווי דער פאליציי וואס איז געקומען. האט געזאגט איר דארפט איר קענט נעמען מערער ווייל איר דארפט נאר אריבער גיין די גאס וועלכע דאס געדענקט זיך אייך איר דארפט נאר אריבער גיין די גאס אבער מענטשן מענטשן זענען געגאנגען אין געטא אויף דער גאס אויף נאגארדוקא אויף נאוואגראדסקע איז דארטן האט מען מענטש די דארטן איידן איז האט מען דעם רוב פון דעם דאָרט האָט מען אונטערגעצונדן די באָרטן. שרעקלעך! מע האָט ניס געשטאַנען גלײַך אָן, ס'איז געװען שרעקלעכע באַגינונגען. אַז מע האָט אונדז אַרײַנגעפֿירט אין געטאָ, האָט מען דעם, איך, למשל, מיר זײַנען אַריבער די גאַס, האָט מען דעם טײַער פֿאַרמאַכט, און די מענטשן, װאָס האָבן אײבן געװאוינט, האָבן אַפֿילו ניט געװוּסט, זײ האָט מען דאָך ניט גערירט. וואס זיי זענען געווען אין געטא. דער געטא וואס עס איז געשאפן געווארן אין דעם געטא און אין גרעיסן איז געשאפן געווארן א אנפירערשאפט א יודנראט, דא איז געווען א יודנראט, דארטן געווען א יודנראט, דארטן איז געווען אידישע פאליציי, דא איז געווען אידישע פאליציי, אבער וואס האט מען געטון, דער געדאנק וואס מען האט געשאפן דעם צוויי געטאס, און די געטאס פון דעם קליינעם געטא, דאס איז געווען א צייטווייליגע, וואס האט מען געטון? קראנקע מענטשן, אלטע מענטשן, קינדער, האט מען געפירט אין דעם געטא, פאכלייט, ארבעטער, יונגע מענטשן, האט מען געפירט אין גרויסן געטא.